Ka channel chhur bur pu tih kha lo subscribe la a piah ah notification bell kha rawn on ang a all kan dah sak ve la ka lawm hle ang aw whatsapp an be duh tan tah hian ka number ka dah dawn a ni rawn be dawn nia awle subscriber te chhi ve vek awle tum tum chu ml player mizo tih kha a rawn en ang a hei hi. tunah hianin a feature leh eng nge a tihtheih kan en dawn a ni whatsapp a in lut phawt ang a i ka block en nan a ni a min be duh tan tah hian min rawn pe thei a telegram ah min rawn pe thei bawk a youtube pah han ka channel an en thei bawk a ni chu aw chuanin tun tumah chuanin mx player -- mizo tih hi kan inang a tah hi kan lut anga description ah khan in link a rawn dah ang aw min biak na tur leh download link a rawn dah dawn nia ka block ah hi a lut phawt dawn a ni tih hian nghak tep lah. aw hei nghahni ka siam a umm ka chei em em lo a ni va ka ina chei vak ngai lo kha tia tui hian missed call thlang a umm kan nghak lawk ang ti chhe deuh hlek a. aw tih hian a rawn lang reng a tichuanin mx player mizo hi ka lang aw chuanin pahnih in zoom anga. download rawh tih a rawn awm ang kah hian aw download rawh tih hian in lut ang a i kan sawi duh chu ah mizo in a awm a hre thiam atan pawh hre thiam theih nan aw a zawng zawng kha chu ka let che ang lo a nih amaherawhchu chu i a pawimawh lai tur kha ka let a mizo tawngin ka kha umm min hriatsak dawn nia ah video play nan tha a la play nan a tha bawk a chuanin a feature hi a bun em em a ni thil dah bel ka nei teuh bawk a Chuanin e chang chi te fakna ang chi thil chi hrang hrang kha ka peih vek aw bugs ngai ang chi ka tam em em a chu chu ka siam tha vek bawk a nih chu aw inrawh hmang tawp ang download hahin an lut anga tah hian mx player mizo tih hi an download mai dawn nia aw i ka sawi duh lai lawkah chu umm-- Indang lawng thunah khanin ih Google Chrome in i thei sela a lawm viau ang hemi browser atang hian chuan a fail ve thin a chu chu ka han hrilh lawk chu mai chu aw chuanin in download zawh khanin mx player tih hi hei a ni ta a in download zawh khan. tin a rawn awm bawk a hei follower hrang hrang tih a tam ta chuan heti lai kil sir pathum a in kal ang a hei tichak maw thlang tih te folder sir erawh tih te awm ta hi chu in hriat mek a ring a ta chuan in heti lamah hi kan kal leng a mi mizo version hi a nawm vek aw te khin nan theme in thlak duh anih pawn tikhan in duh ka in thlak tawp ang a. chuanin min lo send tûr a file transfer tûr a ni tih a inang lut ang a ih transfer tûr ni pawh a ni tih kha min hmet tawp ang a hei thawnna awm a dawng tih ang ta te khan min thawn vek thei chuan tunah hian video pakhat ka play chhin ang a ahh video pakhat ka play chhin dawn a ni.

Aw tikhan zai lo ni ta a chuan ta hi kan lut anga hei equalizer hi ka set sa tawh a tikhan hei hi set vek thei aw hei reverb ka siam thei a tah hian note hi a ni lo tel a reverb ka siam thei mahse ka off diah ang hi chu a dul an on thei aw. Chuanin heti laiin ka la nga, tah hianin tum zawng in en thei a, a phei zawng kan en thei a, chuan tah hianin background hei eng nge ni chu screen off in a ngaithlak thei ta a, chuan tah hian edit tha theih bawk a, chuan hei hi a tiran la aw, chuan hei hi equalizer a set na kha a ni ta a, chuan heti lai kil sirah angin chhawng a, pathumah hianin hei. audio track pawh thei a tikhan ih thil chi hrang hrang kha thei a ni chu aw more ah te pawh an inkar ang a tikhan a in delete thei a tikhan kha chu nang mahni in hman thiam dan a zir a ni tawh mai aw tikhan i lo hmang ve ang a ih hetah hian kan sawi duh lai hi chu leh kim lo te pawh kan nei maithei ang kha youtube comment ah khan lo sawi ta ula hetlai hi-- Tutu siam lo lo let tha leh rawh tih te rawn sawi ul a chuanin subscribe kha lo thei nghelh lo ta ula ka channel kha lo share ta ula one k kan kai hunah hei hi ai video pawn pawn application pawn pawn kha ka rawn dan chho dawn ni chu aw tan hawlh hawlh hle rawh u tih kha subscribe te kan ngen che ni chu ka lawm tum e.